Bagt nämede? Bagt eneleriň ýylgyryşynda. Bagt gundakdaky bäbejikden gelýän uçmagyň ysynda. Bagt Nurana güneşiň şuglasynda. Bagt, säher saýraýan guşlaryň sesinde. Bagt, söýýän ýüregiň gürpüldisinde. Biziň siziň üçin taýýarlan filmimizem bagt hakynda.

Bilbil jan, ynha gyzym, süýdüň sowamanka iç. Sag-ol eje. Ertirligiňem taýýardyr. Bolýar. Häzir gelýän. Gülliňem hemmesini tanyşdyrandyryn, Bilbil. Seýran, siz her gezek geleňize şeýle gülli gelýäňizmi? Aý, ýok, bu gülleri men-ä getiremok. Ýöne, belki, Bilbiliň muşdaklary getirip goýan bolmagy mümkin. Meň işim şu gülleri gapydan öýe salmak. Meňem işim bulary suwa salmak. Aý. Bir gyzjagaz Güljeren, bilbiliň jigsi, elinde ak güller ýaly owadan gyz. Hawa, hawa, näçede? A, sagat ýedide irden göni ýaýlym. Näme? Seýran, sen belläý-de, ertir sagat irden ýedide Bagtyýarlyk säheri atly gepleşige gatnaşmaly. Göni ýaýlym özem? Bolýa. Bellediňmi? Bagtyýarlyk. Säheri. Säheri, bolýa. Bolýa. Hawa, nirä? Ine-de, Gurban jan, men bilbiliň. şahsy kätibem, sürüjisem, onsoňam. Hawa, hawa. Heýran jan bilbiliň hem zalymy, hem çepeli. Heýran jan bolmadyk bolsa bilbil beýle meşhur bolmazdy. Al oglum, süýdüňi iç. Hawa, hawa däde. Ýyldyzlar ýöne ýerden ýyldyz bolanoklar. Saňa-da süýt getireýinmi? Ýok, sag boluň, indi. Bolýa. Ýadyňmy oglum? Ýok. Agam salowmaleýkim. Salowmaleýkim. Waleýkimessalam. Siz ylgap gelýänsiňiz, tüweleme. Rahat aga, Bilbiliň kakasy. Ol oglanam gurban, şahyr oglandyr Rahat aga. Öz goşgularyny Bilbile görkezmäge getiripdir. Gel, Rahat aga.

Wah, men o pitileri nahary ulagda goýmak üçin getirmedim-dä. Äý, gulagyň kyýamata getirdiň-ow şu ulagy. Wah, kakasy, açaryny beräý-de, gidip getiräýeýin. Bar, özi getiren. Bak, bak, bar getiren, bar. Goý, kakasy, Beýtme-dä, men ol börüklere gaýymajygam gardym artyn. Şeýtdiňmi? Hä, süýji bolandyr aýanda, hä? Ýok, kakasy, sen bir zada düşünseň, ah, ol meň bişiren naharymdan başga nahar iýibilenoga, bilýäň-ä, toýa gitmede aç gelýär-ä. Aý, keýwany, ol indi bäbek däl-ä. Goçak goçak goçak adam erkek adam özi goçak erkek adam. Onsoňam toýa gidip aç gelýän bolsa özünden görsün. Toýa baryp aç gaýdyläň. Toýa baryp aç gaýdyläň birnäçe aýdyp gelýäň haýwanlar. Sen eje dälde. Wah eje bolan bolsaň bu sözleriň bilen. Behlele. Be. Haly süre goşduňaý. Görüň oglum gepleşip otyrlara.

Hä gulluk edýära ogluň Hytaýda gulluk edýära öz döwrüni bara Hytaýyň äý aýtsana Laçyn. Eje jan, bärde seňki ýaly üçin nahar bişirýäler. Şeýle bir gowy seredýäler eje jan, alada etmesene özüň. Sen meni köşeşdirjek bolup diýýändiň, men ynanamok balam sözüne. Bolýa, bolýa.

Men salowmaleýkim diýjek boldum. Ýok, eje, kaka, bular taryhy harby lybaslary. Hawa. Bular edil Eje, kaka, ine bu harby bölümimiziň medeniýet öýi. Hawa. A bu bolsa biziň aýdym-saz toparymyz. Hawa.

Hok, ejeje, saňa döneýin. Batyr jan oglum çaltrak geýin diýjek bolýaňmy eje? Ýok. Haçan biziň öýümizden gelin aljak edip, kejebelje gelin geläýerkä diýip pikir edýän. Ejejan, maňa şu gün öýlenýseňem, men-ä taýar eje.

Sen agşam toýa gidýäň näme? Çaryň aýalyny görýäň. Gürleşýäň. Göwneheler gyzyň suratyny alyp gaýdýaň. Boldy. Toý agşama çen garaşmak nämä gerek? Ýene häzir gelin aljyja barýan-a. Ýa şonda gürleşäýiň. Nämäň gelin aljysy ol? Näme sen ýaş gelinmi, gelin aljyja gider ýaly? Agşam toý mekanyna bile gider. Kaka! Näme? Ejeň toý köýneginem geýipdir, seşşek jäjeklerinem alypdyr. Gidäýsin, gelneje. Aýtdym-a men ýaňy. Guý, ýogsa-da, senem häzir Bahar ejeňi alyp diş merkezine gidýäň. Äkidýäň, getirýäň. Ýetişseň-ä gidersiň gelni alyja. Ýetişmeseňem senem gideňok. Batyr! Aý Batyr! Aw, inim. Gelnaja gitjek bolsaň, ulagy seresapça sürgün. Men Gelnaja gitmäýmesem, hä, Bahar ejemi diş merkezine akytyp getirmeli. Bahar ejemiň yzyndan men özüm sürüjileri ugradaryn. Sen ulagy seresapça sürýäň, Gelnaja gidýäňem, gelýäňem. Ejemem alyp gidýäň. Saňa döneýin agam!

Mähriban ýatmadym. Ukym tutanok. Näme boldy? Gury diýesim gelýär. Gurut! Aýna men saňa gurt tapmadym sen menem ýatyrmarsyň. Öý sen nirä barýaň? Gurt almaga barýan. Söwda merkezi ýapyldy dagy.

Kaka bolmak kyn ekenaý başlyk. Eje bolmagam aňsatdyr öýdemok nepes. Gitdik syrtyk. Tapdym mähriban. Näme tapdyň? Näme sardyň ýaňy? Wiý! Waý! Gurt! Gurt iýesim gelýä nowany. Rejep, Şumat, süýjüje, terje gawun bolaýsat-da! Gawun? Waý, indi nirä, gawun getirjekmi? Ýok, ýatjak.

Şu ömür diýýädim-ä. Zähmet, zähmet, ýene-de zähmet. Adamy taplaýan, görklendirýän zähmetdir diýýädim-ä. Görýäň muna şu diýilişi ýaly, muny hem tassyklapdyrlar. Düşümli bolsun, işiňiz örk bolun. Sag bol. Gaty gözel zat ekeni-ä bu.

Kaka, ine şu ýerde Awaza syýahatçylyk zolagyndaky gurulýan myhmanhanalarynyň taslamalary bar. Şonuň bezegleriniň taslamalary bar. Şolaram özüň göräý. Goý, Merem, ýaňy bir şirin aýdym başlady bol, öçürdet aýtdym ýaňy Serdar ony. Hany pul dalany? Hany diňle alany şony.

Kim bu gyz? Aýdymçy Bilbil. Bilýän aýdymçydy ony. Seň üçin kim diýip soraýan. Düşünmedim. Onda bu näme? Nirden aldyň? Nowbuk salýan torbaňdan. Ony soň düşündirme. Düşündirmeseňem bolýar. Men seň üçin kim? Sen meň mähribanym. Ýok. Indi men seň mähribanyň däl. Bilbil ynha, siz döredijilik äleminde, sungat äleminde uly üstünliklere ýetmegi başardyňyz. Ýurdumyzyň iň meşhur ýyldyzlaryň biri bolmagy başardyňyz. Berekella! Sag boluň Altyn. Men bagtyýarlyk döwrüniň iň bagtly zenan aýdymçysydygyma şeýle bir buýsanýan. Bir akyldaryň aýdyşy ýaly, Döredijiligiň çürbaşy bi ynsany döretmek. Muny aýtmak bilen size şeýleräk sowal beresimiz gelýär. Siziň ene bolmak, maşgala gurmak maksadyňyz barmy? Men bu sowalyňyza şu goşgy setirleri bilen jogap beräýerin. Bagt eken, bagt hakda hyýal ýüwürdip, Goýnuna ýetmäge synanmaklygam. Begenmeli zada begenip çyndan, Gynanmaly zada Gynanmaklygam bagt eken, bagtyňa garaşmaklygam. Hemmäňize sag boluň, ýazgymyz tamamlandy. Bilbil, mikrofonymyzy aýyraýaly. Hawa, bolsun. Hawa, hawa. Sag bol, Bilbil, gepleşigimize geleniň üçin. Sag boluň. Saňa mundan beýlägem üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň çagyrygyňyz üçin.

Utaýynam biri arassalaýar-a. Utanaňzokmy? Özüňizem ullakan adam. Men surat çekip bolamsoň, zyňan hapalamy ýanym bilen alyp gidýän. Şu wagt özüňizi akladym diýip hasap edýäňiz, hä?

On bäş minut arakesme hemmäňize. Şuňa gol çekip beräýin. Siz? Men. Siziň täze aýdymlaryňyzyň hemmesini diňledim. Şeýle owadan aýdymlaryňyz bar eken. Täze aýdymlar toplumyňyz hem şeýle şowly çykypdyr. Sag boluň. Şeýle gözellikden doýup bilemok. Sag boluň. Maňa ony hemişe aýdýarlar. Men peýzaž barada aýtýan. Meň pikirimçe, siz şu wagt peýzaž barada aýtmadyňyz. Men sizi duşuşyga çagyrsam bolýamy? Haçan? Şu gün. Şu gün agşam görüp otyrsyň-da, şekil aýdyma düşýän. Ertir.

Laýk on bäş müň. Laýk on bäş müň. Haçan? Ertir agşam. Bolýar. Goý nirde degri bar aýdyňa. Köpetdag restoran.

Baý bo! Ulaglary-a ýalpylladyp goýaýsyň-ow. Hä, bolmandyr. Näçede turduň inim? Ýatdym bor diýip soraý-da. Hut batyryň özüni gije ukudan goýan nähili güýçkä? Gözellikden uly güýç ýok diýip eşitdiňmi? Eliňdäkiňi goýup gürleşäý. Waý. Düýnki toýa gitmedik bolsam gowy boljak eken. Şo gyzy görmezdim men. Aşyk boldum diýsene. Ýatjak bolýan, gözümi ýumýan, göregiň öýüp dur. Aşyk boldum bolmasaň.

Ine bu sen gowarýan üljeden taýýarlanan miwe suwy. Hasap gidendir. On bäş minut diýip gürleşendiris. Otuz sekundam-a geçdi. Bilýän. Ine by narly işdä açar. Seň gowy görýäniň işdäň açyk bolsun. Ine bu bolsa ir iýmişli işdä açar. Ine bu bolsa sen gowy görýäniň gyzyl balyk. Balygym gaty tagamly bolupdyr, süýji. Ine bu bolsa seň gowarýanyň hozly doňdurma. Meň gowarýan zatlarynyň ählisini öwrenipsiňiz. Gowarmaýan zatlaryny. Olaram öwrendim. Men dokuz mündüm geçip barýan. Ýörüň, ýörüň. Nirä? Biz daşyna çykmaly. Boldumy? Gutardymy duş? Ýok. Laýyk bäş mindim galdy. Ine şu meň ýüregim. Ol öz taýyny tapdy. Aşyk boldy. Men söýdüm. Men ony şular ýaly bolanda-da söýerin. Görkezeýinmi kim söýenini? Görkezäý. Ine men şuny söýdüm. Men hakynda bar zady öwrenipsiň. Sen hakda bilmek kyn däl. Sen ýyldyz-a. Ýöne men hakda bilmek saňa aňsat düşmez. On bäş mündüň-ä gutardy öýdýän. Ýok, ýene iki mündüm galdy. Seň iň gowy görýän sazyň Kerwen Nurhalmamedow.

Çagyrypsyň, ýörite geldim. Ejejan, geldim. Näme habar, howwa? Eje, şu täze düzen taslamamy görkezeýin diýip çagyrdym. Hü-hü. Ine, ýaşaýyş jaý toplumynyň täze taslamasy. Tüweleme. Özem on iki gatly, aşagynda dükany bar, ýokarsynda howzy bar. Şu taslamany men bäsleşige hödürleýän. Tüweleme. Owadan ýere. Gaty owadan. Men-ä gowy gördüm. Ejemjan gowy gören bolsa, onda ýeňiş biziň tarabymyzda. Bularam awukly gyzat eken. Ýöne ýaşaýyş jaýa dälbi? Ije olaram täze taslamalar.

Bilbil mady, bilbil. Owadan gyz eken. Aýdymlarynam gowy aýdýa. O näme beýle maňlaýyňdan asyp tyňla bu suraty. Eje. Ertir men şo gyza söz aýdýan. Ejemjanam birigün gudaçylyga gidýä. Seni söýen günlerim Saňa garan gözlerim. Hormat, Täze ýaňky Söý sen meni, söý meni. Hawa. Kalbym saýlady seni. Şo taýdan. Bolýar.

Salam ýa. Waleýkim salam. Maňa bilbil şu ýerde diýdiler. Hawa. Şoň bilen görüşäýjekdim-de. Biz şu wagt işläp otyrdyk, aýdym ýazyp otyrdyk welin. Wah, zerur gürrüňim batdy. Hä, bolýa, bolýa. Bilbil sen çykaý bir min, seni sorap geldiler.

Maňa Serdar hemme zady aýdyp berdi. Bilbil jan, seň şeýle bir owadan sesiň bar. Sag boluň ýeneje. Durmuşda hasam owadan ekeniň gyzym. Aý ýaljak ekeniň. Sag boluň. Sen ýaly gyzy öýe gelin edip getirmek uly bagt. Ýöne Jana Serdaryň kakasy Agrat adam. Ol aýdymçy gyzy gelin edip getiripmi? Sen maňa düşünje agam. Meň iki oglum, bir gyzym bar. Çagamyň bagtynyň aladasyny etmek meň borjum, sen düşün maňa. Serdar janam edil kakasy ýaly öýdügenli. Ol hökman öz birini gögerdýär. Kakasy bilen Serdaryň arasynda düşünişmezlik dörese, biziň öýümiziň agzybirligi şu wagt saňa bagly gyzym. Sen gaty görme menden.

Görkezdiňmi Hatijäň suratyny? Etmedimi? Hatijejan goý aglamasana. Aglap ýadamadyňmy sen? Gaýtam Bähbide bolar, hemme zadyň öz sagady, wagty bardyr. Ine wagt geler birini söýer, öýlenerem hemme zat gowy bolar. Jahlyjygyň söýdi. Bir aýdym çygyny söýdi. Balam. Sen-ä Güljeren bolmaly jigim, şeýlemi?

Ine şu biziň toý edemizden soň ýaşajak jaýymyzyň taslamasy. Biziň iki gatly jaýymyz bolar. Dört sany çagamyz bolar. Oglan, gyz tapawudy ýok. Men köp çagany gowy görýän. Ine bu ak skripka saňa sowgat bilbilim. Bilýäňmi näme üçin ak saýladym? Sebäbi seň ýüregiň ak. Kalbyň ak. Ilki bilen seň özüňden öňürti seň sungatyňa aşyk boldum. Iň esasy aýtjak zadym. Bilbilim. Sen maňa durmuşa çykarsyňa. Ýok. Bilýän, gyzlar näz etmäni gowy görýär. Ýöne bu wagt oň ýeri däl. Bilbil. Sen maňa durmuşa çykarsyň-a? Men şu wagt hiç hili näz edemok, Serdar. Men saňat durmuşa çykmaryn. Häzir öwrüler serdar. Hökman öwrüläýmeli. Bilbilim.

Bülbül salam. Salam. Bülbül dursana. Bülbülüm. Sen maňa durmuşa çykjak däl diýdiň. Ýöne sebäbini aýtmadyň-a. Jogap ber-de. Jogabyňa garaşýan. Söýemok seni, söýemok. Gözüme seredip aýt şu sözleri. Gözüme seretde gaýtala.

Bilbil jan, börek bişirdim, bir azajyk iýäý şonda. Wah, gyzym, ýeriň-gögüň diregi şo serdar däldir-ä. Bolmasa, şo aýdymyňy taşlaýsaň näme? Zenan üçin iň uly bagt Maşgalaly bolmakdyr, gyzym. Wah, ejejan. Ejejan. Olar maňa. Olar maňa aýdymyňy taşlaý diýmedilerem. Salam. Hello. Düýnden bäri jaň edýän welin jaňymam alaňok sen. Heýran. Konserte-de gidemok, aýdymam ýazamok, men ýok. Näme dünýe dymdyrlymy? Ýaşaýyş gutardymy? Heýran, heýran. Şu wagt gaýdaýda, ertir habarlaşarys. Ýok. Gaýdamok. Ertirem habarlaşamzok. Hemmesini şu ýerde şu wagt gürleşýäs. Men hemme zady bilýän, Bilbil. Şoň üçinem. Men saňa ýene bir gezek söz aýdýan. Maňa durmuşa çykaý. Meň gursagymdaky bir tokga daş däl-ä. Ol ýürek. Ol etden. Men ýüregime görkezme berip bilemok. Şoň üçinem Şoň üçinem jogabymam öňki Ýok. Sen ene-ataň kabul etmedik ýerinde şol maşgalaň agzasy bolup bilmersiň, düşünýäňmi şoňa? Mundan beter men seni gudrata garaşýarmy? Men.